Inki eke kiagera? Ehe. Inki eke kiagera momura otari gotenga? Ntebie, inki eke kiagera? Inki eke kiagera momura otari gotenga? Inki eke kiagera? Inki eke kiagera okemwa otari gotenga? Inki eke kiagera? Inki eke kiagera okemwa otari gotenga? Wee, wee, gochi mbuya ogotera baba. Ee. Ere eye emiene nenkogora, nabaatanera twanyu twensi. Mama omwabo yamontigire tore emiaka emiaka ebere, agacha agasoka akagenda, tabwati tata omwabo. Amashabiki onsi a Mokwa Times, ero twarenge Humphreys Hotel. ntibabwate amang'ana are okorekana oyo ekegusii abana bare kwarokigwa ekebongo. Bono ntibabwate chingaki abanto bare gotera na gotenga. Titoigoisa gokora omwana oyomo omagwesokia akanyaroka, gatotengia

Nk'ekio kiagera omomura otari gotenga chimambia enki ekio kiagera, nk'ekio kiagera omomura otari gotenga. Nk'ekio kiagera, nk'ekio kiagera okemwa otari gotenga.

Nk'ekio ekiagera abaseke motari gotenga, nk'ekio ekiagera, nk'ekio ekiagera abanyina batari gotenga. Ee, Naki okorokwa shira nyancha amagetena. Shira nyancha ama getena. Ee, Mbuya na- natura rieta riago. ee, Nka ngai baba. nka nesaka. Esaka. Ee. Kera asire ngore. Form five nachiete. Five? Ee. Grade five? Ee. Esukuru mbuya ogenderete? Ee. Okay. Ee. Bono tata ng'ai aye na mama? Tata timbwati, Ehe. mama nere nimobwate lakini tari kwenyara. Tari kwenyara? Ee. Nairobi akare gose ngai? Nairobi. Egasi agokora oo? Aa. Eh. Kwerigeria are? Ee. Oo. Gwateba ore class sana. Mbuya mono sana. Ndi gwachagete gotera ng'ina monto. Chinde one. Kore one? Eh. Gaki karatotereria ake igo rende. Aya tichake. Ah, ningo igweta etera. Ntereria. Ncheke kiagera. Aha. Ncheke kiagera momuro tari gotenga ntebie ncheke kiagera. Ncheke kiagera momuro tari gotenga. Ncheke kiagera. Ncheke ekiagera okemwa otari gotenga, Ncheke ekiagera, ncheke ekiagera okemwa otari gotenga. Wee, wee, tochi mbuya ogotera baba. Ee, Class one, ng'a okwegereti gotenga, gotera. Sokoro. Sokoro? Ee. Oyo ore mega? Ee. Sokoro ncho, soko ekanya ekero egekeba gaka. Oyo nere okwegereti gotenga? Sokoro nakwegereti omwana ogotenga? Ee, bono nachete korigia nkanyora ng'a Eh. ekero nkobugia obokane bwane, Ehe. ekare ekare agakera ki neganchete buna ogotenga tenga oo. Ehe. Karatiga mwegeri mobwati ebirandi. Oo. Ee. Igo bono ogancha naye gotera na gotenga? Okay. Ngoenda more chinyangi mwaterire abanto gose mwanya kwarikwa? Intwe twari twachiire natengire, nonde ocha ong'akamia, nagora ase okoro nonya ne soda eria ya twenty naiche negorere eyende naba aba nabana baminto. Kore class one, class five, grade five, okogora ogoakanwa emia kwaimokia kwagora endagera nyomba. Gaki akamwana aka tikari akaya. Naki gwatoka korokwa naende? Sheila Nyanchama Getena. Eri nari rieta riao ogotumeka naende nogotenga? Tiktok naki bagokoroka? Tiktok inche nabo bakondoka Geteena. Geteena? Ogotenga nakwo omaete noko ogotera. Igo bono omonto oragani okonyora ase amang'ana enyangi ya birthday nabo bakorangeria gwatereria abanto gwatengera abana babo. Kwanyora akanywa kwagorera sokoro esoda ya rianene.

Oyo mama omwabo yamontigete ore emiaka ah, emiaka ebere Ehe. agacha agasoka akagenda Ehe. tabwati tata omwabo Ehe. bono omwana otoganya kobera nere buna nende obokano bwane ari konya gotinga konya kobui na okaramo Noa- noarege abwo ngochi kobui obokano katoboka kaboka gachia gochoo Ehe. bono oyo nabo gachagete otitakera ase eyemo yachagete ore grade grade one Kagoterana gotenga. Eh, gagotena gotenga amarita naro ogochika amanyete amange

Tata, ngaroseria ogotera okwo ng'a mambia mambia chitena niga agotera, kakaigu buya sana nogotera okwo aye. Rakini oyo bono oyo bono nare kombosa nkore osiare ngotera are, naende atareti naki nere egasi ochi gokora. Tiktok okorokwa getena.

Aria embabwa riche bakoa banya goakania opaka chiacha chiaika 5000. 5000 omo, etamu ase omwaka? Ee, bono yaba omwaka. Omwaka omogima. Mm. Bono iga mf- ebalance nero yabwate. Bono ebalance abwate aye gose 2500 wa- naigwete bono? Eh. Ee. Oo. Mm. Naende nki otabwati babugia esukuru?

Kagotenga, gacha ga provider efamiri yabo. Gakobwata esukura yaye okobugia egiita. Egiita kiago nkere? Boka noyo aibwane mboro oo. Ng'are bore? Ee, totiga bore. Aya, botiga aye, ntoche twake ng'ore. Ee. Bono omwana oyo nche nakunwe ase enkoro ekero narue nagokora ebinto biaye, kagotenga noboremu kabisa, ka to entertain twensi twagoka. Namotegereire, oche ng'ina taiyo na ise taiyo, mbamanyire ise bare, mbabere baremo abwo. Naye kobasaba, tokonye omwana oyo. Eschool fees eye aye abwate tomwakanera onye konyarekana mpaka akore esukuru. Ekonyarekana agwo agake kamwabo tomosapote. Inche ndi ribaga mbatarereka. Mbuya mono. Ee torore naki inchera nero torakonye efamily eye. Ntomanyete ng'a nabange babwate emechando esiko are. Lakini omwana buna ogwetoma inki totamoera omoyo. Nasinyorwe gokora interview eye kogenderera mono ase engencho y'omwana oyo, narora ng'a she needs a lot from us than what I need from her. Eh, baba omwabo naro aa, tiatoraigwe naki agoteba omogano, baba suka gocha, ase okorwa moe ribaga erio, aikaranse akwane angabere. Ng'a, ng'a egento eke kerabu nakobekera. Eh. Mbuya mono ase okong'a ribaga. Omwana oyo nimwanchete. Nabo akominyoka mpaka mwane, onduere roche, ontebie, Baba, esibie omobere, nesibie. Bono ase engencho agonkorera buya, nigo ontagete mogundi inse korosia eke igoro igoro. Omanyete eke igoro keria, eke igoro igoro eke kiarenge kwarokigwa iga iga, egekorosiwu nabang'ina. Omogaka oyo tomobegete ororo ase engencho y'ogotosuguma. Karatiga ang'o mono? Aye naki okorokwa? Inche nkorokwa Mary, kwamboka Ichora. Ichora. Aye naki more nomwana oo? Omwana oyo iga are omochokoro one, goetera omogaka oria noyominto. Oo noyomino? Naki tari mogaka obo? Yaya. Oo, lakini omonto amenete koma noyo? Ee. Omogaka omong'ina naro? Naro gotatiga are omorwaire Isiraeli gete morosu, igo bono naro oo, ee, lakini ningokonya are omwana oyio. Ee, na intwe nkomokonya tore buna abaamate, ntori baamate mono na abanyomba ime. Ee, igo omwana oyo buna agotebia omogano oye, amaene mamate mamomwabo taiyo. Na akamwana aka kakomorwa nyuma, iga achiete na karakwo. Naende agacha akairana na Karaku bono ekero agenda akagenderania. Bono omwana oyo ntagete mofundi ise, toroche omanyire gotera, na ogotenga, na ekeigoro igoro eke inche nagotire, motigere, naki gekogera tokonya gotara nere. Ee. Esukuru mbuya agokora.

Ah, tari lazima, tari lazima. Eh, eh, Omwana ti- bachiche na sokoro. No, eh, eh, tikonyarekana chinsa echio, nabaye ogocha. Tochi nibate namba yaye, nindete mbatareka. Tekoba buya. Eh, Orakore buya buya Eh, bono. bono. So, baba, kora omokia esukuru, nimete buna twoche gokora. Sini sawa? Eh, Mbuya mono osesenigwe. Mbuya muno baba. Osesenigwe, Eh. konya amaraika buna aya. Ntobwati mange torakwane, omwana buna oyo obwate omoyomia. Gaki baba mbuya mono. Mbuya mono baba. Naye ase agoseseni naye akomente kabisa. Naende nganchete ekanisa. Nganchete ekanisa? Ooh. Oyo omino omokia naki akorokwa? Diana Nyabonyi. Diana Nyabonyi? Okay good. Omwama iga rende. Sawa sawa? Eeh bono. Mbuya mono abanchwa barari monsi mware korigereria Mokwa Times. I've never made a request on my channel.